Hi dear viewers, my name is Sir Paulus Gerald Muse Fenzai aka uh, Baba Gwada Bwidi representing Kutapa Media INC and uh, nhasi tauya tine nyaya zvakare e, dziri kupisa mumastreets e, so toda kuti isusu muteerere e, makagara ipapo but kana musati mabaya subscription button tinokumbira kuti mubaye subscription button e, because iko zvino zvitadzoka zvine power uye tadzoka zvachese e, apologies kune vaya vaiti follower vanga vakamirira nyaya e, takanga tambotora e, commercial break tange tichimbogadzirisa mishina yedu yekuti timbokwanisa kukupai nekukupakururai zvakazara so nhasi tine nyaya e, yamukoma ruben yuda avo vari kupa yambiro uye vari kuyambira kurudziro kuna mukoma vekolupa zhou tinoziva mukoma vekolupa zhou mazuva apfuura vanga vakasungwa vari muusungwa nekuda kwechitsotsi chavanga vachinzi vakaita munyika yesouth africa e, imomo muna june gore rinori so mukoma vekolupazho tinoona kuti vakasumukira mumazuva apfuura aya ndo vakauya namukoma nyati gilbert nyati pamwe chete nemukadzi wavo joy e, vakauya kuzimbabwe vakavabatsira kusvikira vatora mapassports e, vachizodzokera navo kusouth africa so tinoona kuti ndo mazuva aziikanwa mukoma vheko lupazhou after vaziikanwa ipapa zvakanyanyisa vanhu vavafarira e, ndipo patinoona vamwe vanhu vachiburitsa nyaya dzekuti mukoma vheko lupazhou imbavha zvakare vanoba e, pamwe chete nevamwe vanhu but mukoma yuda nhasi havana kuuya nenyaya yanyati e, vauya neyambiro pamusoro pamukoma alec macheso e, tinoona kuti vekolu pazhou anonzi iye akatanga kusumukira mazuva ariliswa album yaalec macheso munova ivo muna august so vanotaura mashoko aya pafacebook page yavo vachiti ivo e, munin'ina wangu vekolu pazhou i know uri panguva yakaoma chivimbo changu kuti zvinogadzirisika muri vakomana munenge muchizamawo kuti life iite nani ndichiongorora masimukiro awakaita kubva day realbum launch yamudhara alec macheso kusvika pamazuva emashows mairi apfuura i can safely say wakanga wawandirwa nyasha dzekudiwa neorchestra mberi kwazvo fans kubudikidza nezvavaiona uchiita on stage mafungiro angu ndeekuti you kinda used omk brand as a ladder kuti mukasike mazikanwa uye vanhu vakasike kubelieve in you i think there is a need to apologize to alec macheso and the whole omk members mafariro aiita mudhara muri mese ndiye munhu akanga azviudza kuti muchashandidzana kwenguva refu unfortunately it was short lived chivimbo changu kuti kana mwari apindira mabuda muchateedza gwara rakanaka tinopfuma chete hapana chinoramba so aya ndo mashoko amukoma ruben yuda vachiyambira e, mukomana vekolupa zhou so tiri kuona isusu kuti mukomana zvaanga ari mukati vanyora mashoko awa vachimupa yambiro but what i don't know is uh, is it true kuti mukomana anoba eh, at ipapo handikwanise kuzvitaura but as from what im reading here zvanyorwa namukoma ruben yuda ruben yuda is convinced kuti mukomana itori mbavha nekuti ivo vanyora vachiti eh, muri vakomana munenge muchizamawo kuti life iite nani which means kuti e, vari kuziva havo kuti mukomana e, anoparamura uye ane zvaakaita e, pane zvaanga asungirwa zvakare tichitarisa masocial media comments anga achinyorwa nevamwe vanhu vakasiyana siyana pane vamwe vanga vachitotsinhidzira vachiti mukomana akavavhara mari dzakasiyana siyana e, dzinosvikira kuma 30000 rands vamwe vachitaura zvekuma 11000 rands vanhu vanga vachitaura mari dzakasiyana siyana but isusu hatina umbo wezvese izvi so hatikwanise kuti vanoba kana kuti havabe but from what im seeing ruben yuda e, anoratidza kuti anenge ane ruzivo rwezvakawanda saka tikataura naye ruben yuda i think anokwanisa kutiudza iye e, kuti mukomana e, anoba nenzira dzipi uyezve but nyaya yake zhinji apa ndeyekusimbisa kuti mukomana aende anokumbira ruregerero kuna mukoma alec machesto neorchestra mberi kwazvo band e, nekuti anonzi iye avashandisa kuti aziikanwe then avashandisa kuti aziikanwe obva aparamura zvakare mhaka zvinova izvo zvinhu zvisina kunaka e, mu, kuorchestra mberi kwazvo band nekuti takatarisa takatarisa nyaya yakadai o oh, e, vamacheso vanobva vaita kunge zvakarewo vari mubusiness rinoitwa navhekolupa kana kuti vanobva vaita kunge vari kusapota zvinhu zvinoitwa navhekolupa e, tinotarisa nyaya dzekumashure dzakaita sedzafreeman e, freeman munoziva nenyaya dzake dzekumashure uko e, aimbovawo achifambidzana nembavha dzakasiyana siyana tikatarisa pane e, kubiwa kwakamboitwa kumashure uko pane tsotsi raakange ambotorwa naro mufananidzo rinova tsotsi rakazopfurwa e, iye akazombodaidzwa nemapurisa kuvhunzurudzwa zvakare tinoona panguva yana goodwills masimirembwa pakapfurwa Goodwiz Masimirembwa anova iye anga ari one of the sponsors e, dzaFreeman anga ari mbavha zvakare so vanhu vakabva vangoassociata Freeman e, Tinashe Mutarisi nevamwe vose vaanotamba navo vachiti imbavha zvakare tinoona mukoma Freeman vane munhu mumwe wavanogarodeedzera silent killer pajoza uyo anozivikanwa zvakare nemarobaries kuri kusouth africa ikoko vamwe ndozvavanotaura so in this case eh, chokwadi mukomana if its possible eh, sezvataurwa naruben yuda eh, anofanirwa kuenda onoapologiza zvakare otsanangura nyaya yake kuna baba alec macheso so that in future eh, baba alec macheso vachenurwe then tadzoka zvakare pana vekolupa zhou eh, vamwe vari kumuyambira vachiti iye asiyane kutamba nananyati eh, nekuti vari kunzi vananyati vanokusimudzira mhepo tinoona kuti mazuva apfuura ayo kumashure uko e, taiti nakiki e, vakasungiswa namoboys munetsi zvakare mushure mekunge vamboita kakufambidzana nenyati family so zvinorevera izvo kuti vamwe vakupa analysis yekuti mukoma moboys munetsi havadi kuona vamwe vanhu pedyo nananyati e, zvinova izvo zvinovapa hasha ipapo handizive kuti chii chinenge chichiitika but tinoona with history kuti munhu wese vazhinji vacho vari kutambira padhuze nanyati vari kubva vasungiswa namoboys munetsi sezvakaitika ipapa kuti vakomana mukomana vekolupa akatorwa akanoiswa muchitokisi e, nenyaya yekuba but zvese izvi zvakabva mushure mekunge ambotamba nananyati but zvisinei kudaro vananyati havana kutora rutivi kuti mukomana asungiswa namoboys munetsi saka hatiende kunomuona e, vananyati vakabuda pachivhitivhiti pafacebook page yavo eh, vachitaura vachizivisa ruzhinji rwezimbabwe nemafollowers avo ose kuti ivo vakange vasarudza vava kuenda kunoona mukomana vhekolupa uko vainzi vakamutakurira chokudya eh, zvakare vakanomupa mashoko egwinyiso e, zvinova zvinhu zvakanaka chose e, vanobuda pafacebook page yavo zvakare vachiisa munamato wekuti vheko lupazhou abude e, mushure maizvozvo tinoona kuti nezuro chaiye e, vheko lupazhou akariliswa kubva muchitokisi kana kuti kubva muusungwa wanga ari munyika yesouth africa so vheko lupazhou iko zvino hatizive kuti nyaya yake yafamba sei asi tinongoziva kuti aburitswa e, vanoda kunzwa zvakawanda pamusoro pekuburitswa kwake e, nezvese zvanga achiita munokwanisa kufollowa facebook page rake munoona e, ndopane live yaakaita nezuro na 8 ah, pm so kutandara kwanga tichiita kwakanaka mhuri yezimbabwe e, tinongokurudzirai kuti mubaye subscription button

ndoo mbozhanhare dzedu kana zvakare kuti follower pafacebook page redu rakanzi kutapa media inc e, kana kungouya panapa moteerera nevamwe so zita ndise paulus gerald mills vinzai until next time for kutapa media inc